Hello, Mr. Grace hei in kan don hna. Dawt tuk ruangah dawtmi hna theih tel lomi thil he vawlei cungah tampi a um. Cu bantukin kan Bible zongah Pathian nih a rak kan dawt tuk ruangah a rak kan theih tel lomi thil tampi a rak um. Cu chungah

An ṭahnak le an ainak le Pathian sin an ṭahnak an auhnak kha Pathian nih a theih i hruaitu Moses hmangin chanchuah dingah Pathian nih Moses cu ai thim i Moses cu Pathian nih a chim tikah Moses nih Pathian bia hi a e le phunphun i kei cu hmurchum ka aa ka si.

Cuticun ka ruahhalnak thil tampi Moses sinah Pathian nih a chim phuan hnuah Moses cu Israel mi hna an ṭah an hramnak vialte chung i luatnak ding caah Pathian nih a timhtuahpiak i Pathian nih a thimmi hruaitu pakhat a si. Moses nih Israel mi hna Izipt ram i a chuahpi tikah hin an tam taktak. Patling le pa ke a kal khomi hi Exodus a ngan hleihnih sawmthum le pasarih ah kan hmuhmi cu pa a ke a kal khomi pathawng lawnglawng he thong zaruk an rak si. An tam taktak nu le ngakchia telh loin pa paṭhawng lawnglawng hi thong zaruk an si. Cutluk i a tammi cu Moses nih Thesiram lakah hruai i Kanaan ram chungah luhpi ding hi Moses nih ai tinhmi a si. Cucu a kal lengmang i chim ka duhmi cu kan point taktak le ka chim duhmi cu Moses kha aho nih dah a ruak a vui khuika dah a thi khuika dah a thi maw a nung maw ti hi Pathian nih Israel mi hna a rak dawt tuk ruangah Moses a ruak kha Israel mi sinah a hmuhter siang lomi a pakhatnak cu Moses a ruak kha a si. Moses kha Sinai tlang ah nawlbia pahra la dingin Sinai tlang ah ni sawmli le zan sawmli a va kal hnuah Israel mi cu hruaitu ngei lo le tlangtlatu ngei loin an um tikah an thawh i Aaron Pathian kan selpiak tiah an ti an i kenmi sui pawl kha a ti an tittel i sui cawfa an i ser i cu sui cawfa cu Moses Sinai tlang in ni sawmli le zan sawmli Pathian i hawikomhnak a ngei i nawlbia Pathian nawlbia la dingin cuka um kal te ah Israel mi nih tisa an phoh i sui cawfa i sel in pathian dang an rak biak i chias chiasel in a dang sui cawfa an rak biak cutluk i Israel miphun he tisa phoh i Pathian dang siasal biak a duhmi an si. Zeiruangah dah Pathian nih hin Israel mi hi Moses a ruak kha a hmuhter siang lo kan ti siah cun Pathian nih Moses ruak hi Israel mi pe na si law Kanaan ram hmanh hi an phan kho lai lo Kanaan ram hmanh hi an lut kho lai lo A ruang cu Israel mi nih Moses ruak kha an ṭah lai i kum saupi tiang Moses a ruak kha an biak lai ti hi Pathian nih a theih caah Israel mi sinah Pathian nih Moses a ruak i Israel mi sinah a phuan siang lo i a hmuhter siang lo. Cucu a pakhatnak Pathian nih Israel mi a dawt tuk ruangah a hmuhtel siang lo le a phuan siang lomi pakhat cu Moses a ruak. kha a si. A pahnihnak Pathian nih a kan dawt tuk ruangah a kan chimh siang lomi a pahnihnak cu Biakam Thar chungah a si. Cucu Jesuh Khrih a chuah ni hi a si. Kan Bible ah Jesuh Khrih a rak chuah lio hrawnghrang zongah milurelnak a rak um i cu lio zongah Herod nih a rak uk lio zongah milurelnak a um ko na tein

thuhpiak i fiang tein thei tel le hmuh tel a kan siang lo. Cucu a kan sian lonak a ruang cu a kan dawt tuk ruang ah a si ṭhiamṭhiam. A ruang cu Jesuh Khrih kha a chuah ni kha ṭha tein Baibal ah fiang tein in kan chim selaw cu a chuah ni cu conglawmhnak i puai sunglawi taktak kan tuah lai i Jesuh Khrih kha siasal bantukin kan i sel lai i kan biak lai ti kha Pathian nih a theih caah a chuah ni ni le thla hi theihtel a kan siak lonak a ruang a si. A pathumnak cu Pathian nih theihtel a kan siang bak lomi a pachungnak cu Jesuh Khrih hi zeitik ah dah a rak ra lai ti hi Bible nih siseh Pathian nih theihtel a kan siang lo. Bible ah kan hmuhmi cu Matthai kul le li kul le nga na rel a si ahcun Jesuh Khrih a voihnihnak a rak rat ṭhannak kong pehtlai in cuka ah cun kan hmuh mi cu Jesuh Khrih vawlei ah ministry kum thum le cheu fai rian a ṭuan i cu chungah cun meikhu hi tampi an rak hal i zultu zong nih an rak hal an rak hal mi pakhat cu Jesuh Khrih zeitik ah dah na rak rat ṭhan te lai tiah Jesuh Khrih kha biahalnak an tuah. Jesuh Khrih zeizong vialte a thei dihtu zeizong vialte a hngal dihtu zeizong vialte thil a ti khotu Pathian Fapa ngeihchun um a si na tiin Jesuh Khrih nih a lehmi hna cu Galilee pakhatnak ah keimah ka ra ka rak rat ṭhan lainak ni le caan hi keimah zong nih ka hngal lo vancungmi zong nih an thei lo i a theitu le a hngaltu taktak cu ka pa lawnglawng nih ka ratnak ni le caan hi a thei i ka pa lawnglawng nih cu ni le caan cu a hngal tiah Jesuh Khrih nih a ni hna. Zei ruangah dah cu zong cu theihtel a kan siang lo kan ti a si cu vun tuak law Jesuh Khrih a rat ni le caan nih Pathian nih fiang tein van kan chim silo Jesuh Khrih hi kum thong hnih le kum sawm thum April ni thum March thla ni thum December ni thum tibantuk cun August thla ni kul ti bantuk a ra lai tiah kan chim silo cu hlan vial te cu free tamtuk in caan kan hmang lai zalong tein kan hmang lai a duh paoh kan um lai a Jesuh Khrih a rari lai lo caah Jesuh Khrih cu cuni ṭha pin cun pei kara kara kara lai tiah a Bible zong a chim ko cu kum thong hnih le kum kum kul le kum kum, kum tonghnih le kum sawmthum kan phanh rih lo caah Jesuh Khrih a ra rih lai lo caah nuam tein hmang ko sih tiah kan biaknak le Jesuh Khrih sin i kan ngeihmi zumhnak kha kan i tlaihmi kha a tha a huai deuh hnga. Zei ruangah dah a kan chip lo ti cun Jesuh Khrih hi chun zongah a ra kho, zan zongah a ra, a ra kho i Zingka zongah ra kho i zantlim zongah ra kho, deilei zongah ra kho i muihlak zongah ra kho timi zeitik caan poah hin zumtu mi nih hin Jesuh khi a rat lainak ni le caan hi timhcia tein rak i ready peng u sih tiah theihtel duah a kan chim siang lomi Pathian nih a rak kan dawt tuk ruangah chim a kan siang lomi cu Jesuh Khrih hi zeitik in dah a rak rat ṭhan lai timi hi Pathian nih theihtel le hngalhtel a kan siang lo. Baibal ah kan theih lomi le kan hngalh kho lomi tampi a um i sulak ah Pathian nih theihtel a kan siang bak lomi thil pathum kan hngalh kho lomi thil pathum Kan sinah phuan a siang lomi thil pathum cu pakhatnak ah Moses ruak kha khuazei ah dah a um ti kha Pathian nih theihter a kan siang lo. A pahnihnak ah Jesuh Khrih hi khuazei ah dah a chuak, khuazei hmun ah dah khuazei ah a chuak ti si loin A chuah ni Jesuh Khrih hi zeitik ni ah a chuak, zeitik ni setset dah a chuah, a chuah ni le hla hi Bible nih siseh Pathian nih theihter kan siang lo. Jesuh Khrih hi zeizong vialte a hngal ditu, a thei ditu, a tuah thil vialte a tuah khotu a si natein zeitik ah dah a voi hnihnak a rat ṭhan lai, ka ra ṭhan lai ti hi Pathian nih theihtel a kan siang lo. Cucaah cun cu theihtel a kan siang lomi thil pathum chungah cun kha a donghnak bik kha a biapi khun mi thil a si. Jesuh Khrih hi unau zeitik ah dah a rak rat lai ti hi kan hngal lo i nang zong nih na hngal lo i Jesuh Khrih nih ka rak rat lainak ni le caan ah cun ramkhat le ramkhat raltuknak buainak dawtnak a dai lai i pakhat le pakhat hi ralnak in a khat lai i rammi nih lihninh mangtlam he ka rak rat lai ah cun a rak tlung lai cun mipi hi an thinlung hi Noah buansukcho hlan i thil a tlungmi bantuk an si lai sa-ai an duh lai nomnak an duh lai i thit i um i nuam hna si ding hna si ai si thua si vawlei kan nun a caan tawite i nuam si an ti lai ka rak ratnak ni le caan cu Noah chan i buan suk chau hlan bantuk minung bantuk i an thinlung kha a rak si lai tiah Bible nih a kan cawnpiak. Tutan zong hi vawlei chungah hin thil sining hin na zoh a si ahcun Jesuh Khrih a voi hninak a rak ra a rak rat caan hi a caan a nai tuk cang Jesuh Khrih hi a rak ra deng mang cang ramkip ah raldohnak lihnitnak ituknak ithahnak khi a phun phun Ram kan ram ni chuah lei siseh nitlak lei chak lei thang lei kan sial kan nun kan kan nu kan hmai ah thawngpang chia lawng te ne a kulh in a kan kulh lio caan si cu chungah cun nang zong zumhnak ngei bu ten Jesuh Khrih co bu ten na umnak hmunah Jesuh Khrih a rak rat lainak kha timh cia tein rak i ready peng ti kha nan sinah chim ka duhmi si Jesuh Khrih a rak rat lai caan ni le thla kan thei lo ca kannih cu zumtu mi nih kan nunnak ah timhcia tein kan um peng ding i a kan duh piakmi a si ti kha Baibal ah kan duh a si nunnak tam